F'dan il-programm jidhru xi prodotti kummerċjali.
Nilqakom lura ma nagħmlu ħan morru anke għall-aħħar mistieden illi għandna magħna llum fejn kif semmejtilkom fl-introduzzjoni kellna daqsxejn ta' sitwazzjoni li anke nkun nistgħu anke nerġgħu nirrepetuha wkoll u anke Mija għandi l-kejn sajt li ħankun għedin anka niddiskutu anka din is-sitwazzjoni ta' din persuna li għamlet kuntat magħna, però qabel immorru anka għal din it-telefonata li kellna. Kejn kif inti? Insab tajjeb, insellimlek Brian, insellem it-telespettaturi kollha u nieħu daqsxejn din l-opportunità biex minn hawnhekk nagħti l-kondoljanzi tiegħi f'isem il-fondazzjoni lil Angela wkoll. u kienu ħafna wkoll anke mit-telespettaturi tagħna li għamlu kuntatt magħna. U hija xaġa sabiħa dak dik is-sens ta' komunità li kulħadd jaħseb kulħadd u anke dak il-messaġġ tiskanta naqra messaġġ jagħmel differenza wkoll anke għal dik il-persuna speċjalment meta tkun għaddejja minn żminijiet li ma jkunux daqshekk sbieħ. Vera? Ekku, ekku. Kejn, kif semmejt anke fl-introduzzjoni aħna kien hemm Eh, kien hemm persuna li għamlet eh, kuntatt magħna fejn qaltilna hekk jiena ovvjament dik kienet bit-telefon issa aħna ktibna naqra anka din l-istorja tagħha eh, kif kienet biex nkun nistgħu anka niddiskutuha miegħek mela fejn dil persuna qaltilna u anka stqarret magħna li minħabba li għaddejja minn mumenti diffiċli fil-ħajja personali tagħha qed tirrikorri għall-lob tal-azzard b'mod eċċessiv. biex tnessi mid-dwejjaq li għandha. Sfortunatament qiegħda saħansitra tilab kull ċans li ssib anka waqt il-ħin tax-xogħol tagħha. Din il-persuna naqset ħafna mill-attenzjoni fuq ix-xogħol għax il-ħin kollu taħseb fi xi nħajasa anka dak il-ħin li tista' tmur tkompli għaddej anka bil-lob. Il-problema eskalat ukoll meta saħansitra malli anka fuq il-post bdiet tilab anka fuq il-post ta' xogħol fil-break u anka fil-ħin li supposti tkun qiegħda li tkun qiegħda taħdem. Hi tixtieq li titkellem mal-manager tagħha fuq din is-sitwazzjoni, però qiegħda tibża li jekk forsi ħad tkun onesta mal-manager tagħha ta' forsi jista' jkeċċiha. U ma situazzjonijiet fejn ma tkunx taf eżattament anka infatti għalhekk aħna anka nistiednu professjonisti bħalek biex anka tiggwidana inti f'dawn is-sitwazzjonijiet wieħed x'għandu jagħmel. Jiena minnaħa tiegħi kien lil fatt li din l-anka eh, il-telespettatriċi għamlet kuntat maħna, fetet qalbet qalbet qalba maħħa fuq din is-sitwazzjoni, diġa rajta għamlet pass il qoddim għaliex għax diġa indunat li hemm problema.
Ekku, Brian, f'dan il-kas partikolari li jinti qed issemmi ta' din il-persuna għaddejja minn mument, kemxejn ħażin f'ħajjitha, hawnhekk għandna żewġ xenarji, għandek ix-xenarju fejn il-persuna għaddejja minn mument dippressanti, minn mument ħażin f'ħajjitha u sfortunatament biex tkampa taqa' għal ċertu vizzi. Hawn min jaqa' għal vizzju ta' droga, hawn min jaqa' għal vizzju tal-alkohol, jinħela fix-xorb, sfortunatament hawn min jaqa' wkoll għal vizzju tal-lob tal-azzard. Allura minn hawnhekk naċċenna biex kemm jista' jkun meta tkun għaddej minn perjodu ħażin f'ħajtek toqgħod aktar attent x'deċiżjonijiet tagħmel speċjalment fejn jidħlu delizzji ta' riskju. Għaliex il-lob tal-azzard huwa delizzju jekk inti tipprattikah b'mod responsabbli ma fiha xejn ħażin, imma jekk il-persuna taqbeż il-limitu ta' flus, taqbeż il-limitu ta' ħin, Sfortunatament minħabba l-mument li hija tkun għaddej minnu ma tkunx qed tirraġuna, il-Malti jgħidlek, hemmhekk kapaċi taqa' l-riperkussjonijiet u f'dan il-każ il-persuna qiegħda tilgħab anke fuq il-post tax-xogħol, jiġifieri qiegħda taqbeż. il-limitu ta' ħin, sfortunatament tibda taqbeż il-limitu ta' flus ukoll f'ħin li suppost hi qed tkun attenta fuq xogħolha. Hija x-xafra taqta' miż-żewġ naħat, Brian, meta għandek il-persuna li suppost qiegħda taħdem u tgħin fis-suċċess tal-kumpanija. U għandek min-naħa l-oħra l-kumpanija li qiegħda tiġi impattata fil-profittabilità u l-produttività wkoll. Allura il-persuna qiegħda tibża' titkellem għaliex qiegħda tibża' li titkeċċa. li hija biża' li li iva ssibha hija normali. Ħa nibdew minn hemmhekk, il llum il-ġurnata il il il-vizzji nġorruhom magħna. Kif konna qed nitkellmu Brian qabel il-programm, illum il-ġurnata nqattgħu xi kultant aktar ħin mal-kollegi fuq il-post tax-xogħol milli nqattgħu ħin mal-familji tagħna. Allura iva persuna tkun għaddejja mill-vizzju, mill-vizzju patoloġiku fil-każ tal-logħob tal-azzard li inti l-ħin kollu tittilgħab bit-tama li dejjem terbaħ u ġġib lura dak il-flus kollha li tlift, iva, tibda timpatta fuq il-post tax-xogħol ukoll u iva rridu naċċettaw li jkun hemm każijiet ta' vizzji anke fuq il-postijiet tax-xogħol. Komuni kien ħa nwaffqek ftit fuq il-post fuq il-li.
Ara, il-post tax-xogħol. Persuna
iġġor magħha l-emozzjonijiet tagħha, iġġor magħha l-karattru tagħha u nerġa' nħid iġġor magħha l-pożittiv kollu u ġġor magħha l-negattiv kollu wkoll. U eh, meta persuna tkun għaddejja mill-vizzju, sfortunatament iva. mhux iġġorru fil-ħajja familjari tagħha mal-qraba tagħha mal-familji tagħha li jkun hemm diversi riperkussjonijiet koroh hemmhekk ukoll, imma ġġorru wkoll fuq il-postijiet tax-xogħol. Allura iva, il-każijiet qegħdin hemmhekk u nista' ngħid li iva persuna b'vizzju fuq post tax-xogħol, eh, ikun hemm il-każijiet ukoll. L-importanti li. speċjalment mill-imgħallem, mill-manager li taħtu jkollu ir-responsabilità tal-ħaddiema iżomm għajnejh miftuħin. U jkun jaf x'għandu jagħmel. L-ewwel ħaġa nibda biex inħeġġeġ lill-kumpaniji, lill-entitajiet li ma jafux x'inhi pereżempju qatt ma semgħu b'Addictions Policy li jċemplu l-Fondazzjoni fuq il-linja ta' sapport nazzjonali qed jidher fuq l-iskrin wieħed seba' seba' seba' u hemmhekk aħna nirreferihom għal programm safe SAFE tal-Aġenzija Setqa fejn l-Aġenzija Setqa nirringrazzjahom minn hawnhekk għax-xogħol kbir li jagħmlu iduru l-kumpaniji fejn jagħtu preżentazzjoni fuq il-bżonn ta' addictions policy, il-każijiet fuq il-postijiet tax-xogħol ta' vizzji u kif x'inhuma l-passi biex issir dik il-famuża addictions policy. L-ewwel ħaġa li nista' ngħid li l-imgħallem il-manager tajjeb li jżomm għajnejh miftuħin u jieħu nota ta' x'ikun qed jinnota. Eżempju, jekk qed nitkellmu fuq il-logħob tal-azzard, persuna li fil-break tax-xogħol ma tirrelatax mal-kollegi tagħha. Imma tibqa' fuq il-laptop tagħha pereżempju, meta ma jkunx fi kjest minnha. Ħafna użu tal-mobile phone meta ma jkunx fi kjest minnek. Persuna li tibda l-assentejiżmu, ma titfaċċax għax-xogħol. Ħafna sick fejn qabel il-persuna ma kinitx tieħu dan is-sick kollu x'inhu jiġri. Normalment il-vizzju tal-lob tal-azzard kapaċi taħbih aktar. Imma normalment persuna titkellem mal-kollegi tagħha. Jiġifieri mhux mhix kwistjoni li ħanikxef kollega inti qed tagħmel xi ħaġa ta' ġid. U nerġa' ngħid, Tkeċċija mhux is-soluzzjoni. Jekk int ħa titkellem ma' ta' fuqek, ta' fuqek għandu jissapportjak, jirreferik għas-sapport, jirreferik għall-għajnuna u jimxi skont l-addictions policy li din il-policy importantissimu li tkun reġistrata mal-union tal-ħaddiema. U f'moreoltre u fejn il-ħaddiem, ħaddiema partikolari, ikollha bżonn is-sapport anke għaliex le jkun hemm ftehim mal-union ukoll li dik il-ħaddiema tingħata s-sapport għaliex le anke waqt il-ħin tax-xogħol. Kien jien li xtaqt insaqsik f'din is-sitwazzjoni ta' din is-sinjura, il-manager huwa l-ewwel persuna li għandha titkellem magħha fuq din il-problema jew forsi l-ewwel hemm xi tip ta' għajnuna oħra li jista' jirrikorri għaliha u mbagħad forsi Normalment meta persuna tkun ivvizzjata b'tali mod li tiġi darha mal-ħajt finanzjarjament, tibda titlob li l-paga tingħatalha minn qabel. Allura hemmhekk il-manager, il-imgħallem jibda jagħmel il-one plus one. Normalment, kif għedtlek, persuna vvizzjata titkellem mal-kollegi tagħha. Hemm hawnhekk inħeġġeġ biex tajjeb li nikkomunikaw mal-kollegi, imma ejja ħalli mmorru f'ras il-għajn mill-ewwel, f'każijiet eċċezzjonali bħal dawn. Għaliex? Għaliex eh, is-sapport jingħata mill-manager minn min hu inkarigat. Hemm punti li l-manager irid isegwi jieħu noti, jkollu kollox iswed fuq l-abjad u jsir ftehim, ftehim mal-ħaddiema, tkeċċija mhix soluzzjoni. Imbagħad jekk il-ħaddiem jew il-ħaddiema ma jkunx irid sapport, juri li ma jridx jitgħallem, l-assentejiżmu jiżdied u mbagħad hemmhekk jittieħdu proċeduri oħrajn ulterjuri ta' dixxiplina. Hemm dejjem, dejjem in correlation mal-union. Jiġifieri, Brian, is-sitwazzjonijiet hemmhekk qegħdin. Imma llum il-ġurnata s-sapport qiegħed hemm ukoll, iva, anke fuq il-postijiet tax-xogħol. Ta' kif konna tkellimna diversi drabi. Irid tkun il-persuna mbagħad li jammetti miegħu li hemm problema u lest li jieħu azzjoni fuq din l-istess problema. Ħankomplu għaddejn anke fuq dil-biċċa xogħol tal ta' fuq ix-xogħol u fuq il-kollegi. Jekk inti tinnota għax dawn l-affarijiet jieħdu żmien, id-dum ma tinnota, ma mbagħad isek taqbad il-pattern tal-persuna tkun taf imbagħad anke li għax bniedem jagħmilha darba tnejn m'intix qed tinduna. Imma meta bniedem jibda jagħmilha b'mod repetittiv, hemmhekk tibda tinduna ehm, xi ħaġa. Forsi tinduna li għandek kollega illi ehm, naqra naqra forsi daħal f'dan il-vizzju, forsi huwa għadu qasbis induna li huwa li huwa vizzju. Kif tista' tajn? Ara,
kemm jista' jkun kemm jista' jkun. M'għandek qatt tidħol fil-personal tal-persuna, imma inti ejja ngħidu kollegi li huma ħbieb u ilhom jafu lil xulxin snin. Tajjeb iva li tiġbidlu l-attenzjoni lill-persuna jekk tara li hemm azzjoni ta' eċċessività, jekk tara li il-persuna qed iżżomm il-logħob tal-azzard bħala delizzju u jattwah b'responsabilità ma fiha xejn ħażin, dejjem trid tgħidlu biex xorta waħda joqgħod attent u xorta waħda jżomm mal-bilanċ. Imma jekk tara, jekk tħoss li l-persuna qed taqa' fl-eċċessiv, iva, għaliex le, għandna niġbdu l-attenzjoni. Jiġifieri l-komunikazzjoni hija s-sors ta' kollox, hija l-ewwel sapport. Jiġifieri mhux fuq il-post tax-xogħol biss imma speċjalment fil-familji tagħna. Jiġifieri ma nħallux kemm jista' jkun li niġu darna mal-ħajt, li nippreferu nilagħbu l-logħba Milli nixxu l-affarijiet essenzjali għall-familja, nevitaw. Li sfortunatament tiġri, jiġifieri, titkellem anke ma' sidien tan-negozji u jgħidulek li jkunu jafu meta jsir ċertu logħob, iva. għax anke jaraw anke tnaqqis.
Sfortunatament meta normalment meta il-rigal ikun kbir, ikun sostanzjali, ix-xewqa mhm. għal dak ir-rigal, ix-xewqa għal dak il-premju Tieħu oltre il-realtà. Il-kelma hi aljenazzjoni, Brian. Ejja ħalli nżommu mar-realtà, il-lob tal-azzard inżommuh bilanċ fil-limitazzjonijiet tiegħu, nilagħbu biex nieħdu pjaċir taħt kontroll u nieħdu l-pożittiv. Kemm jista' jkun ma naqbżux limiti, Brian, għax kif naqbżu l-limiti jkun hemm ir-riperkussjonijiet. U hemmhekk inħeġġeġ lit-telespettaturi biex Jekk il-kuxjenza qed niggiżhom jekk għaddejjin mill-vizzju, jagħmlu l-ewwel pass u jċemplu fuq il-linja ta' sapport nazzjonali 1777. Hekk hu Kane, grazzi ħafna li kont magħna, grazzi ta' din l-informazzjoni anke li qsamt magħna. Qegħdin jagħmlulna sinjal li verament wasalna anke fit-tmiem ta' dan il-programm, però ovvjament ma nistgħux aħna nagħlqu il-programm u nerġax immur għal darb'oħra ħdejn Grace, fejn Grace kienet magħna llum hawnhekk. Ehm, u din naf li ngħiduha kważi kuljum, ta' ma vera